L-aħħar storja li se naqra mill-ktieb Il-Bieb Numru Ħdax ta' Lina Brockdorff, Is-Siġġu ta' Ħdejn it-Tieqa. Din il-ġrajja li se nirrakkontalkom taf il-bidu tagħha madwar sittin sena ilu. Kelli ngħidilkom dan għax inkella ċerti dettalji li jidħlu fiha aktarx li ma jagħmlux wisq sens. Kif jaf kulħadd iż-żmien jinbidel u miegħu jinbidlu ħafna drawwiet li wkoll illum wara biss 60 sena għandhom mnejn jidhru xi ftit strambi jew barra minn posthom. Niġu issa għar-rakkont tagħna. Is-Sur Karm kien bħas-soltu bilqiegħda fuq siġġu ftit għoli ħdejn it-tieqa li tagħti għat-triq, triq passaġġa u waħda mill-ewlenin li kien hemm tas-Sliema. Triq il-Knisja. Karozzi dak iż-żmien, qed ngħidu eżatt wara t-Tieni Gwerra Dinjija, kont tgħoddhom. Kollox kien aktar kwiet u l-pass tal-ħajja ma kienx mgħaġġel daqs tal-lum. Hemm kien iqatta' l-jum is-Sur Karm, bilqiegħda u jħares 'l isfel, 'il fuq u wara jerġa' 'l isfel u drabi meta ma jkun ġej ħadd idur għal xi gazzetta jew ktieb li jkollu qribu. Jekk jilmaħ lil xi ħadd ġej, allura wiċċu jixgħal. It-tieqa kien iżommha dejjem miftuħa fis-sajf, waqt li fix-xitwa tkun imbexxqa ħlief għal matul xi ħalba xita qalila. It-tieqa kienet għalih l-uniku żvog, l-uniku xaqq ta' kuntatt mad-dinja kbira u wiesgħa. Telefon ma kellux. Kienu għadhom skarsi fid-djar. It-televiżjoni konna għadna lanqas biss ħlomna bih hawn Malta. Min jitkellem dwaru konna ngħidu li qed joħlom imqajjem. Tista' tgħid li s-Sur Karm kien jaf il kulħadd. Kulħadd kien jieqaf biex isellimlu b'dik il-bonġu, drabi bonġu mgħaġġla ma' tixjira tad-driegħ u drabi wara l-bonġu jkun hemm xi parlata li, għalkemm dejjem fuq l-istess suġġetti, ikun fiha għaxqa għalih, għax tfisser li xi ħadd induna bih, waqaf u qallu dawk l-erba' kelmiet. Kif inti? B'nazz illum? X'riħ isfel qed jonfoħ? Qed jinġema' sħab? Waslet xi ħalba? Dil-kesħa qatt ma ħassejt bħalha u sejrin. X'seta' jagħmel aħjar minn hekk ladarba ma setax jimxi? Kien ilu ħames snin hemm imsakkar f'daru wara li kellu influwenza qawwija li attakkatlu il-ġogi kollha. Ġew jinvistawh xi żewġ tobba u professur. Imma kollha kemm xu xuftejhom, u wara li tawh xi qrata su misturi oħra, qalulu pulit pulit biex iħallihom bi kwiethom. Jgħix waħdu, għax għażeb. Biex tnaddaflu, issajjarlu bukkun u twassallu xi aħbarijiet li ma jidhrux fil-gazzetti kien hemm ix-xwejħa Katrin, li kienet ilha miegħu snin twal, L-ewwel xogħol ta' Katrin malli tiftaħ għajnejha filgħodu ma kienx li tnewwillu l-kikra kafè, inkella tbil griżmejha hi, imma li tlebbet tixtrilu l-gazzetti u tara minn fejn tiddubbalu xi rumanz bil-Malti jew bl-Ingliż, għax jekk ma jkollux x'jaqra, kienet tagħtih rasu. L-ewwel kien jifli sew il-gazzetti u xħin jitwihom u jwarrabhom, idur għal xi rumanz. Il-gazzetti kollha jintrefgħu b'ordni liema bħalha f'kull xkaffa li kienet teżisti fid-dar. Fis-sular t'isfel, fejn seta' minn żmien għal ieħor imur jispezzjona u jara li kollox għadu hemm. Għalih dawk kienu l-ikbar teżori, li ħdejhom ma joqgħod l-ebda deheb u fidda. Il-gazzetti u l-kotba. Naturalment, drabi jieqaf biex jittawwal lejn it-triq u xi waqtiet oħra jieqaf biex jgħid xi kelma 'l dak jew lil dik. Imma darba minnhom, waqaf bla ebda raġuni. Ma kien hemm ħadd taħt dik it-tieqa li tiġi biċċa sewwa ogħla mit-triq, u għalhekk kien ordna siġġu għoli biex ma joqgħodx itawwal għonqu għal xejn b'xejn. Waqaf mitluf fil-ħsieb. Rabat idejh u serraħhom fuq il-ktieb miftuħ. Qala' n-nuċċali minn fuq imnieħru u telqu fuq ħoġor it-tieqa. Reġa' beda jħammem waħdu dwar fellus li daħal f'moħħu xi jumejn qabel u li ma ħalliehx joqgħod bi kwietu. Għax, għal dawn l-aħħar ġimgħat, malli jibda jidlam, kienu jiltaqgħu taħt it-tieqa tiegħu koppja namrati. Jew forsi setgħu kienu għarajjes, li mhux probabbli għax kieku ma kinux jiltaqgħu fid-dlam bil-ħatfa. Mela dawk kienu namrati. Kien jiggusthom niftehmu. Hu ma xtaqx jissemma l-kliem li kien jgħaddi bejniethom. Is-Sur Karm ma kienx ta' dan. Imma kif seta' ta' kull filgħaxija jwarrab minn wara t-tieqa u joqgħod ġewwa għal xi siegħa sħiħa? Darba minnhom xegħel kemxejn ir-radju kbir li kellu fir-rokna qrib tiegħu biex jurihom li hu kien hemm. Mill-banda l-oħra ma xtaqx qisu jkeċċihom, forsi msieken ma kellhomx fejn imorru. Mela waħħalha f'rasu li jħallihom bi kwiethom, jiltaqgħu hemm taħt it-tieqa sewwa sew fil-kantuniera. Stagħġeb kif ma marrux ifittxu xi rokna fid-dlam, kif soltu jagħmlu n-namrati kollha, u mhux hemm taħt il-bozza tal-kantuniera. Intant, affari tagħhom, ladarba għażlu li jiltaqgħu hemm, hu mhux ser ikeċċihom. Kienu jitkellmu b'leħen baxx, u għalhekk hu serraħ moħħu li ma kienx jista' jissemma' kull kelma li tgħaddi bejn dawk iż-żewġt iqlub. Imma dan l-aħħar induna li kien ġralhom xi ħaġa. Dan l-aħħar kliemhom kien jixhed li kien hemm xi intopp bejniethom. U dan inkwetah sew lis-Sur Karm. Is-Santa Santina. Iva, ix-xitan ma jaħmilx jara min hu kuntent u ferħan. Kien ta' spiss jewden waħdu. Imma s-Setan qalalhom, Tgħid ser jitlewmu u ma narahomx iktar? Fl-aħħar beda biex jaqbad tarf tal-kobba mħabbla li sabu fiha dawk iż-żewġ maħbubin. Kienu namrati waqt li tad-dar tagħhom jafu li qed jiltaqgħu. Imma ġara li missier it-tfajla milli jidher, missier ta' familja kbira, sab ruħu bla xogħol u beda spiss isemmi li qed jaħseb biex imur l-Awstralja. Sa hawn kollox sew. Il-gwaj wasal meta l-missier waħħal f'rasu li hu ma kien qatt se jitlaq lejn l-Awstralja waħdu, jew kulħadd jew ħadd, mela l-povra tfajla ħassitha se tiġġennen. Kienu ġa bdew iħejju kollox u forsi kien fadlilhom biss sitt xhur biex jitilqu ma' wieħed mill-vapuri li jieħu xahar biex jasal. U kif jista' qatt ikun li titlaq u tħalli lil dak li saret tħobb warajha? tad-dar, li aktarx għax kienu jafu li kienet ħaġa impossibbli, qalulha li jekk issib dar, imqar xi terran żgħir u tlesti kollox malajr, setgħet tiżżewweġ u tibqa' hawn Malta. Imma jekk le, ma kienx hemm tama li huma jħalluha tibqa' hawn xebba weħedha. Forsi hawn intom issaqsu Imma allura s-Sur Karm għax daħal f'din l-istorja ta' Romeo u Ġuljetta moderni? Hekk hu, tabilħaqq. Imma hu laħaq ħabbhom lil dawn it-tnejn minn nies li lanqas biss kien qatt ra wiċċhom, kien jisma' biss leħinhom. Hu qatt ma kien ħabb lil ħadd. Stenna! Hawn qed nagħmel żball. Kien ħabb tfajla, Ħabba b'qalbu kollha, imma x-xorti ħażina riedet li mietet b'den irqiq qabel ma laħqu saru ta' xulxin. Wara dik it-traġedja ma ried iħares lejn l-ebda mara oħra. Ħaseb li l-imħabba tiegħu kienet indifdnet ma' Rosa tiegħu u li qatt ma ser ikun kapaċi jħobb lil ħadd iktar. Imma hawn kien imqarraq, għax lil dawk iż-żewġ maħbubin kien iqishom bħal ħbieb tiegħu. L-appuntament tagħhom kien l-appuntament miegħu. Sar iħobbhom aktar minn ħbieb. Għalih saru ż-żewġt itfal li qatt ma kellu ta' Roża tiegħu. Ftit li xejn kien jaf dwarhom, aktarx li hu kien jismu Ġorġ U hi Teresa. Imma dehru nies minn tagħna. Żgħażagħ kalbati li jafu jirrispettaw u jħobbu. Jaħasra li kieku kien f'sikktu, li kieku seta' jimxi u jmur ikellimhom. Imma dan kollu kliem fieragħ. Ma jien tajjeb għal xejn, sab lilu nnifsu jirrepeti ta' spiss. Sirt tajjeb biss biex ninkwieta. Mur għidilhom li qed newden dwarhom. Imma fl-aħħar qatagħha li xi ħaġa kien se jagħmel żgur. U li kellu jagħmel jeħtieġ li jagħmlu malajr kemm jista' jkun għax iż-żmien kien qed jagħfas. Lejla minnhom, qabel ma Catherine ħarġet biex tmur ir-raħal tagħha żżur lil tad-dar, qalilha li jixtieq jilbes pulit, li jqaxxar il-leħja. Katrin baqgħet b'ħalqha miftuħ. Sur Karm, x'qed jagħtik? Ma tridnix nibqa' hawn ħdejk, hux? Soltu jafda kollox magħha, imma dik il-lejla qisu kellu xi sigriet. U jekk jogħġbok, b'nofs tbissima fuq xufftejh. Int mur għall-affari tiegħek. Jien inħossni tajjeb, tqgħodx tinkwieta dwari. Kien ix-xahar ta' Frar. Ix-xita ħalbiet goffi u terġa' tieqaf. Kesħa xxoqq il-għadam. Tgħidilna mrati jżommuh l-appuntament tas-soltu. Imma l-imħabba la tibża' mix-xita u lanqas mill-kesħa. Għall-ħabta tas-sebgħa u kwart semagħhom taħt it-tieqa u għalhekk is-Sur Karm lesta biex jibda r-reċta li kien ilu jipprova waħdu. Kellha bżonn tirnexxi. Ix-xita kienet ilha li waqfet għal xi siegħa. Qabad żewġ gazzetti u żerżaqhom ħelu ħelu barra mit-tieqa mbexxqa. Hi xi waħda din! Waqgħuli l-gazzetti! Issa sew! M'għandix min iġibhomli! beda b'leħen ftit għoli. Qalbu bdiet tħabbat sitta sitta sa ma sema' leħen il-ġuvni jwieġbu, Aw, Sinjur, oħroġ idek u jien inqabbadhomlok. Qed tismagħni? Qed nisma' u nifhem sew, imma ma nistax. Jien marid u ma niċċaqlaqx minn fuq is-siġġu. Ibni, ħu paċenzja, idħol mill-bieb numru sitta u nawwilhomli jekk jogħġbok. Tkun qed tagħmilli pjaċir kbir. Ħaġa żgħira, ara li ġej bihom! Qalb is-Sur Karm ħassha waqfet għal kollox. Il-ġuvni ċempel il-qanpiena u daħal. Hawn, hawn, ibni, ibqa' dieħel! Skużani li ħabbattek, imma kif qed tara jien waħdi u m'għandix min inewwilhomli. Ma tinkwetax għal daqshekk, ħaġa żgħira. Jekk tkun teħtieġ xi ħaġa, sejħilna. Aħna hawn qisna sibna r-roqgħa tagħna. Nittama li ma ndejqukx. Isma', ħu grokk qabel toħroġ. Il-kesħa qed tagħmel tagħha llejla. Ma kienx jaf x'jibda jgħid u jagħmel biex iżomm lil dak l-imbierek ftit ħdejh. Ma rnexxilux. Daqs li kieku ħadd ta. Taf int, hemm it-tfajla miskina, hemm barra tistennieni. Bonswa! Qalb is-Sur Karam għamlet tikk. Stenna, stenna, stenna! Għax ma ddaħħalx lit-tfajla u nieħdu grokk it-tlieta li aħna, f'bard bħal dan? Dan ftit jaħseb għall-ġuvni, imma fl-aħħar ma qalx le. Wiċċ is-Sur Karm xehed bil-ferħ. Kien ilu żmien ma jara lil xi ħadd hemm ġew ħlief il-Katrin. Dik ma tiħux gost bin-nies għax tgħid li jħammġu kulma hemm. Jimmarkaw bil-passi, idaħħlu magħhom it-trab. Kelma ġġib lill-oħra u ftit ftit beda jressaq id-diskors fejn xtaq hu. F'kelma waħda, hu xtaq li joffrilhom biex jużaw is-sular ta' fuq b'erbat ikmamar li ħadd ma kien qed juża. Dawk il-kmamar mimlijin għamara setgħu jservu ta' għajnuna għalihom fis-saram li nqalagħlhom. Dawk lanqas riedu jemmnu 'l widnejhom. Bilkemm sabu kliem biex iweġbuh? Ħasbu li dik kienet xi ħolma. Imma s-Sur Karm malajr niżżilhom mis-sħab għar-realtà. Allura meta taħsbu li se tiżżewġu? Kellu ferħ ta' ġenn biex jarhom kuntenti. Kellhom id-dmugħ f'għajnejhom xħin qamu minn fuq is-sufan u marru jagħtuh bewża ta' mħabba u ta' ħajr. Is-Sur Karm ħassu fis-seba' sema dak il-lejl. Lanqas biss seta' jorqod bl-eċitament li ħakmu. Għaddew is-snin. George u Teresa baqgħu mas-Sur Karm. Huma kellhom żewġt itfal. Ir-rabta ta' bejn dik il-familja żagħżugħa u s-Sur Karm baqgħet dejjem tissaħħaħ. Hu xtaq li jsejħulu t-Tiju Karm, waqt li għat-tfal kien in-Nannu Karm. Minn dakinhar li rifsud f'dik id-dar, is-Sur Karm ħa saħħa ġdida. Ħajtu nbidlet għal kollox. Kien jieħu interess f'kull ħaġa li jagħmlu mingħajr ma jindaħal iżżejjed. Wiċċu dejjem bi tbissima. Min-naħa tagħhom, huma jirrispettawh u jħobbuh daqslikieku kien missierhom. Waħħluha f'moħħhom li jqajmuh minn dak l-imbierek siġġu li fih kien intefa' għax ma sabx skop għalfejn jgħix. Kellmulu tobba oħra, bdewlu l-fiżjoterapija u fi żmien sitt xhur irnexxielhom iqajmuh fuq bastun. U wara ftit beda jimxi bil-mod bla bastun. Jien li qed nirrakkontalkom naf sew x'qiegħda ngħid. Jien kont dik it-tifla li niltaqa' taħt it-tieqa. Iva, ħabbejnih ħafna lit-Siju Karm. Kien l-ewwel wieħed li jara lil uliedna wara li twieldu. Kien l-ewwel wieħed li għallimhom jimxu u jitkellmu. Kien jaqsam magħna mhux biss iċ-ċajt u l-ferħ tiegħu, imma kien hemm jiem meta bkejna lkoll flimkien, għax il-ħajja hekk sejra. Għaddew bosta snin minn dakinhar li t-Siju żerżaq il-gazzetti minn fuq il-ħoġor tat-tieqa Illum ninsabu kuntenti aħna u uliedna, ħlief għal dispjaċir wieħed biss. Ftit tal-jiem ilu t-Tiju Karm ħalliena. Imma ħdejn dik it-tieqa ħallejna dak is-siġġu vojt biex ifakkarna fih. Mhux li hemm xi dubju li xi darba sejrin ninsew lil dak l-anġlu li kien ipoġġi fuq is-siġġu ta' ħdejn it-tieqa. u hemm tintemm l-istorja, l-aħħar storja ta' Lina Brockdorff, l-istorja jisimha Is-Siġġu ta' Ħdejn it-Tieqa meħuda mill-ktieb tan-novelli li jismu Il-Bieb Numru Ħdax u stejjer oħra.